Menter Iaith Gwynedd ydy hunaniaeth, ac fel pob menter iaith arall, a mae yna un ym mhob sir ar draws Cymru, ein gwaith ni ydy hyrwyddo'r Gymraeg yn y cymunedau ar draws y sir. Da ni'n gweld pwysigrwydd mewn gweithio mewn partneriaeth ag eraill o'r un anian â ni, a dyna sut ddothon ni i gyd-weithio efo cwmni Anelu. Mae cymhlethu dysgwyr Cymraeg i mewn i'n cymunedau yn elfen bwysig iawn os ydyn ni am gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Ac mae mynd am dro yn ffordd wych i ymarfer sgwrsio, i ddysgu am yr ailgylchfyd ac i gadw'n heini.
So, Anelu, di cwmni Cymraeg, ond dwyieithog, da ni'n darparu cyrsiau, uh, bod dim sy'n wneud efo awyr y gorau, cerdded, dringo, a da ni'n gweithio efo lot o ysgolion gynradd yn Gogledd Cymru, uh, yn ogystal â oedolion, efo cyrsiau preifat, cyrsiau sgiliau mynydd a bryn, Ceisiageia a hefyd da ni'n gweithio uh, yn yr ardal hefo ymwelwyr. So ar reswm nath ni gychwyn uh, y teithiau i dysgwyr yn arbennig yn 2019 oedd bod ni'n gweld cyn lleiad o pobl ddigwyr oedd yn siarad Cymraeg yn yr awyr gorau. Yna llawer iawn o pobl di y Gymraeg efo elfen mawr o twristiaeth yn Gogledd Cymru, ond elfen bach o siaradwyr Cymraeg. So, wnaethon ni ymgyrch efo'i gilydd uh, i cydweithio gyda hunaniaeth er mwyn darparu diwrnodau arbennig i ddysgwyr Cymraeg lle dwi'n sa ddim pwysau o gwbl iddyn nhw uh, siarad o fewn reola neu dilyn trefn arbennig yn just hollol dibwysa yn yr awyr agored, mynd am dro, awyr iach hwnna eu hunan, ond hefyd cyfle i siarad uh, iaith Gymraeg yn ymarferol. Mae'r iaith Gymraeg yn holl bwysig i ni fel cwmni. Um, mae o'n elfen mowr o cynllun busnes ni, mae o'n elfen mowr o pwyda ni fatha unigolion o fewn y busnes, ond hefyd Fel busnes sefydledig yn Gogledd Cymru, mae yna rhywbeth dwi'n meddwl o cwmnïau Cymraeg sy'n dwyieithog hefyd yn darparu gwasanaethau a cyrsiau yn yr awyr agored. Ond mae'r staff sy'n gweithio ar yr arni efo cwsmeriaid i gyd yn siarad Cymraeg, maen nhw'n byw yn lleol, maen nhw'n cael eu magu yn lleol yn Gogledd Cymru. sydd dod â budd amlwg fel cadw teuluoedd yn yr ardal, gwariant lleol, a mae o'n elfen mowr o'n cwmni i ddweud gwir, a rhywbeth sy'n yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn.
Mwynhau siarad Cymraeg, a mae'n nais i cyfarfod pobl gwahanol. am cofio bod pobl sy'n byw a dysgu Cymraeg gwahanol i fi. Um, a mae taith yn bendigedig efo pobl sy'n nabod yr ardal yn da iawn.
Uh, well, mae ma helpu agos uh, mae'n bwysig uh, fy ma ni i siarad efo pobl gwahanol, uh, pobl Ti ddim yn nabod, a dwi wedi bod ar uh, teithiau cerdded fel hyn neu'r wediau o flaen, ac uh, bob tro dwi wedi uh, cyfarfod lot o pobl gwahanol.
Dwi'n hapus iawn i awgrymu y profiad yma, ac os mae'n cyfle um, ymarfer siarad Cymraeg go iawn, heb yn dosbarth, go iawn, yn, yn sefyll mewn cefyd.